Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdaýa. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdaýa. Gelermikä? Kim biler? Atasy göwünlik berýär. Geler-le. Hökman geler. Gök toraňyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur. Çekideli ak haltadan turşy damja damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar, içginler hem daşgynlar. Ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak. Geldi garaşylmaýanlar, garaşylýan gelenok. Göýä pikir hem etmän bu gürrüňler babatda Ak guş kimin irkilip ene ýatyr tabytda. Göterilerine garaşyp dur köpi gören agajat Ene ýatyr üstünde giň maňlaýly. Agajet. Şol enäniň ogluna garaşýarlar hemmeler. Gelni tanyş, nätanyş. Gelni şondan öň bolar. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Iň söýgül ulagy samolýot däl, Wolgadyr. Ýöne weli uçurýanlar samolýota deň geçer. Şondan yza-ha galmaz. Oňardy öňe geçer. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli hem ullakan stoldadyr. Tüweleme. Ol adam bolup gitdi, indi ol ýaňy bolsa has ullakan bir stula mündi, ol sypaýmasyn birden diýip oturandyr ýapyşyp. Owadanja gelinler çaý çekýändir çapyşyp. Üýtgeşikdir öňündäki kişmiş, kemput, şokolad. Gök çaýyň humaryna ýazýandyr bir doklad. Ýok, ýok. Özi doklad ýazmaz. Ýazýandylar başgalar. Ýaranjaňlar her sözüne ellerini çarpyşarlar. Ol bolsa özi ýazan dek gülümsirär, ýylgyrar. Ýazanlar onuň deregine utanjyrar, ýygrylar. Ýigrimi ýyl mundan ozal. Gutarypdy bir wuzy. Ony oňa gutardanam tabytdaky ezidi. Güýzde pagta ýygypdy, gyşda körek çöpläpdi. Oglum ullakan okuwda buýsanç bilen gepläpdi. Howdan gurdy. Gazy gazdy, laýa batyp dyzyndan, Ýygnanjasyn lükgeläp iýibererdi yzyndan. Ogly üçin ak mütgülden bir haltajyk tikindi. Üçlügini, manadyny, şaýsyny, köpügini artdyranja puljagazyn atdy şonuň içine. Şeýde-şeýde, kyrk ýaşynda ak çozupdy saçyna. Ogly okuwyn gutardy. Ene dertdäp ýykyldy. Ol şonda sypap otyrdy bir gözeliň çokulyny. Dakýardy enäň pulundan her barmana bir ýüzük. Gulagyna teneçir, bilegine bilezik. Söýüşdi, gujaklaşdy, paýtagtdan jaý tutundy. Enesinden utanmady. Ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty gelni diýdi, Ýok etsene bu porsy garabagty. Ogly diýdi, Ýakymsyz ýitiň bar-la jan eje. Bu eýýamda arassa bolmaly myhman eje. Ene diýdi, Wah, jan ogul, her nije porsasak-da, ulalansyň, ýetişensiň şu porsaja gujakda. Soňra bolsa uzak gije ýorganynda aglardy. Daňyň ataryna mähetdel otla tarap ylgardy. Şeýde-şeýde günler ötdi, aýlar ötdi nobatly, edeni şowuna boldy. Durmuş ony aýnatdy. Her sözünde bir oýun, her elde bir desmaly, bir ýyl bäri saklap otyr has uly bir stoly. Bu gün bolsa, Enesi amanadyny tabşyrdy. Gelen telegrammany stolunda ýygşyrdy. Ony aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Är hili karara geldi. Barsak borly üçüne. Bütin obaň gözi ýolda. Garaşyp dur hemmeler. Atasy pyşyrdaýa. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdaýa. Gelermika, kim biler? Ene-de misli gozganýar. Geler balam, geler, geler. Onýança-da gelýär diýip ardyndy bir ýaşuly. Göründi ýaşyl meýdanyna Wolgalaryň ýaşyly. Geler diýdim ahbetin bir daýandy atasy. Gara köýük ýüzüniň artyp gitdi ýagtysy. Onýança-da ýaşyl Wolga aşak indi ýapydan geljek adamyň deregine. Şofýor çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek däl. Gyssagly bir iş çykdy. Birden ataň gözlerinden. Iki çogdam ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja gözýaşyny süpürdi-de, bir ýylgyrdy çalaja. Ol ýylgyryş ömür baky çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýylgyrşy görmändim men adamda. Göterdiler enäniň ak guş ýaly tabydyn. Ýaz şemaly ykjatdy üstündäki mawudyn. Salladylar çukura ak saçly bir dünýäni. Içki öýüň gapysyna eltilende enäni iki omzuny diräp çukuryň erňegine hiç giresi gelmedi. Öz girmeli öýüne iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy. Ýazsamam ýazdym weli.